Hello tfal! Nilqgħukom għall-ewwel programm mis-sensiela Puffle Town. Jiena Puffle Ferri. U jiena Ronnie. Ronnie huwa l-gwardjan tal-foresta sabiħa tagħna hawnhekk ġewwa Puffle Town. Imnalla jkun huwa xi frankali ħafna xogħol lili għax kieku wara kemm ikolli nagħmel iżjed maġija jiena ġo din il-foresta Għax it-tfal kollha mqarbin li għandna hawnhekk, għandna tnejn dalwaqt jarawhom, kieku taf kemm iħabbtuna, imma bil-mod il-mod qegħdin jitgħallmu wkoll kif iġibu ruħhom tajjeb. Inti fehmhom waħda x'nagħmlu hawnhekk l-ewwel ħaġa. Hawnhekk.
Qed tismagħhom? Qed tismagħhom? Diġà bdew.
Hawnhekk għandkom tkunu tafu li hawnhekk jiġu l-aktar tfal imqarbin. Hekk hu, ġewwa Puffletown. Jiġifieri ma tridux tiġu intom ukoll, le?

Kif spiċċajtu ġo Puffle Town? Ħa ngħidlek jien, ħa ngħidlek jien, kif spiċċajna hawn. Għidli, Harry, Kien hemm waħda, kien hemm waħda hemm Sahara. Hmm. U għax aħna konna naqra mhux imqarbin ta' Naqrek, hu, fuq tagħna.
Eżatt, u dil-feri ġid kella wand bħal tiegħek. Bħal din? Daqqa fuq rasna u ġejna pupazzi. Qed tara l-bakketta maġika x'saħħa għandha, jiġifieri jien. Tiegħek bil-batri taħdem? Bil-batri, le, dika taħdem b'maġija speċjali. Jiġifieri jien għalkemm intom tfal imqarbin xorta waħda permezz ta' din il-bakketta maġika nista' nibdilkom fi tfal bravi. Le, le, le, le, le, mhumiex għalissa, eh? Għidulhom x'iridu jagħmlu l-ewwel, eh, mhux naqbdu nbiddlu lil daw il-pupazzi hekk, kif ġipu laħaq. Issa l-ewwel tridu tibdew tmorru l-iskola, eh? Minn din il-ġimgħa importanti li tibdew tmorru l-iskola u wara l-iskola tagħmlu bħat-tfal iċ-ċkejknin li qegħdin isegwuna, tajjeb? Wara l-iskola. Jiena nieħu gost imur l-iskola għax niltaqa' mal-ħbieb. Iva, u inti għalfejn, Larry, tieħu pjaċir tmur l-iskola? Għax fil-vantaġġ kemm inkantaw nagħmlu storbju. Toqgħodu tagħmlu l-istorbju u tkantaw fil-van, qed tisma' Ronnie! Mhux ta' b'xejn ġiel hawn, eh? Hekk sew, jiġifieri, toqgħod tagħmel l-istorbju biex tqajjem in-nies? Ej, ja ħasra, d-driver imqajjem ikun! Insomma, ġieli. Alla ħares li, alla ħares ma jkunx imqajjem id-driver? Għax ikollna l-problemi. Imma jien hekk inħobb, fil-van noqgħod inkanta! U għandek ħbieb l-iskola, Larry?

Jiġifieri kif tmur b'sa, kif tmur jiġifieri, kif tmur magħhom, kif iġġib ruħek. Kif iġġib ruħek.
Proset Harry, għidu laqas spjegalu. Qed tara ja ħasra Harry kemm hu tifel tajjeb. Ejjek tajt ja ħasra.
Ilbis serjetà.
Għax jiena ma kulħadd hekk nitkellem u l-kulħadd ngħid ja ħasra x'inlew. Int minnha hekk jiġifieri.
Le, le, fil-verità, bil-maġija ġiet ukoll kif inhi. Bil-maġija. Għax jiena wkoll bħalkom kont. U inti x'ismek?
Kont daqsxejn tfajla mqarqċa u bil-maġija tagħha, is-Sahara rnexxielha tibdilni. U inti ismek Fairy Truffle? Fairy Puffle, xi truffle hu? Ah, Puffle. All right, mela. Fairy Puffle. Għalfejn jgħidulek Fairy Puffle? Għax hawnhekk jiena ngħix fil-foresta ta' Puffletown. Allura peress li ngħix hawnhekk, isimha magħha Puffletown, Fairy Puffle. Inti eżatt għalfejn jismek Larry? Għax hekk semmewni Larry. Għax hekk semmew Larry. Kont tgħidilna.
U jien nħobb nagħmel il-ġel.
Tħobb tagħmel ġel. Ħanara ħanħossu ftit dal-ġel. Ah, għala ma tħabrux, eh? Le, le, mhux ħanħarbatulek, mhux. U kieku stess inħarbatulek jiena bil-bakketta mhux kollox nista' nerġa' nagħmel f'post.

X'rajtu fuq it-tele, u x'qegħdu taraw fuq it-television? X'tippreferi? Jiena cartoons.
Cartoons tħobb tara u inti, Larry? Jiena?
Eħe.
Malta u lil hinn minnha. L-aqwa li titgħallem imma. L-importanti li dejjem titgħallem, importanti li jkunu programmi adattati għalikom, it-tfal, Larry u Harry. Mela, mela.
Ħa ngħidilkom x'se nagħmlu. Jew tal-cowboys!
Ftit ngħidilkom x'nagħmlu. Nħobb nara tal-cowboys. Tħobb tara tal-cowboys, dawk mhux tajbin għalik tax inti għadek żgħir biex tara dawn l-affarijiet. Alright, mela ma ngħidlek x'nagħmlu biex anki intom titalmu. Roni, il-gwardjan tal-foresta tagħna, tgħidx kemm iħobb jagħmel crafts u vera jinqal għal dawn l-affarijiet. Mela ħi taf għal min għax aħna għandek tkun taf. Eħe. Li għal-kemina jisimni Harry u da mhm. jismu Larry, mhm. aħna naħabib tagħna, ta'

Hello Square! Nilqawkom għal wokna oħra, il-wokna tal-Kowaffs.
Kif aħna beri?
Jien, okej, u int? Iltqajna, mhux ħażin, mhux ħażin. Issa li l-qalu li l-inti. X'inhuwa? Se nagħmlu.
Ħa nagħmlu, ara, qed taraħ qudiemek.
Naħsbu, mela. Taf x'inhu dak?

X'taħsbu? Mela, ara, għandna bżonn affarijiet sempliċi. Kartonċina blu, kartonċina bajda, waħda safra u waħda żgħira sewda. Issa ngħidilkom sa nagħmlu bihom, eh? Riga, lapis, tap, tont, Tappa fej. issa ngħidlek bil-mod, taġġilx. Roll, ovvjament vojt. Għadda l-kartun, u jgħammurru. Le, le, ma morru mkien. Irrid namlu għal ewwel u l-imqas, l-imqas importanti jkun bla ponta, eh? Ejwa, importanti għax inkallu tistgħu tweġġaw. Ek, proset, Berry.
U kollha.
Kollha? Iva.
Għamel.
Kollha f'daqqa.
Kollha f'daqqa.
Nibdew? Kollha f'daqqa ngħidu.
Tlaqna hi. Tlaqna.
Mela, naqbdu ir-roll u dan namluħ fuq il-kartonċina is-safra. Nieħdu d-daqs u nħallulu biċċa il-barra, iġviri it-tul ta' dan ir-roll u nofsu. bejn wieħed u ieħor, naqtaw bil-lapis, nużaw ir-riga, naqtaw hemm,
hekk, imbagħad naqtawha. Issa jiena diġà qtajta minħabba li l-ħin li għandna limitat ħafna, eh? Mhux hekk, hawnhekk kollox hekk. Il-ħin jafas, Jafas, jafas. Naqbdu l-kollha. Għalissa zaqqi tafas.

Fil-fatt, taħt il-mejda, biex ħadd ma jgerger mbagħad nitfgħu xi ħaġa.
Eżatt, eżatt.
Jew karta ħażina. Eżatt, u nkunu nistgħu, u nkunu nistgħu naħdmu bil-kwiet. Ara kweħkilnieh. Issa kull ma nagħmlu il-parti ta' fuq dik li ħallejna żejda, tiftakar għadna li rdu ħallu parti daqs nofs ir-roll żejda, qed tarawha, naqtawha.

biċċa kwadra. Qed tara bħal din.
Ħalli nagħmluha il-qiegħ. Qed tara? Nitfaw il-kollha mal-qiegħ. Tarrull?
U nwaħluha.
Mużak.
Ibsa hemm.
U ħalluha tinxef sew. U eh? ħalluha tinxef sew.
Kalla jiffu għandha qiegħ. Eżatt.
Tara kemm il-bravu, kemm int kapaċi, eh? U dik il-kolla vera twaħħal, eh? Twaħħal ħafna.
U għad naħdlek.
Da tjelsu bajja u koll. Ejja.
Issa.
Min ġabba dik il-kolla? Naqdu bieċoħra. Blu. Naqdu bieċoħra mill-kartonċina l-blu.
U naqtaw it-tul tad-dawra. Taf għalfejn? Għalfejn? Id-dawra tar-roll.
Ħalli nagħmlu. Il-qalziet.
Eżatt, tara. Inti fi, inti ħanejlek vera tinqala. Tifimni għall-ewwel.
Iġviri naraw li għandna t-tul tiegħu u naqtaw daqs isu terz tar-roll. Inwaħlu it-truf bil-kollha. Ġara, għajdi. Skuża li naqra.
Ġara.
Qabad nieħu jis. Eh, mur malaj, ru, mur. Ma ddumx, għax għodu jistennew kien kella. Ħajqani, Mur, mur malaj, mur malaj, ejja. Ddumx. Ra naqra u koll, eh? x'paċenzja jrid ikollok. Berry!
Ma tiflax għada. Liex, tiflax, mur flaxja, x'tiflax għada? Ekk, għal-muk. Ti tkun bil-għaqal, tali li qalu l-aktar wieħed bil-għaqal inti minnhom? Min bil-għaqal?
Eh, mela mur flaxja. Għabbe, għax ikun li daħallik waħdek. Li, li, li, mur flaxja l-ewwel, ma tarġej, ejja. Iddumx. Iddumx. Mela kamilna il-parti tisfel ukoll. Raġa. Berry, flaxjajt? Ah. Prosit. Ejja, għamilna l-parti tisfel, qed tara, issa rrid nagħmlu lajn. Tinqala l-kollha ma tantx qed waħlilna jisu. Da, xejn tajba kollha. Vera, nbidlu rridu. Mela. Issa nġib dak nittiċa. ċaġib?
Il-kolla.
Min fi? Dak nittiċa.
Lalli ma xtaqtek. Ah. Tata kolla i? Ah. La għalli tkun tajba. Tajba, tajba. U twaħħal. Twaħħal. Issa namlu lajn ta' dal-minjien. U xek.

Imma dik ftit ikbar naħseb minn daċ-ċirku. U hija nfomma.
Bejnietna, eh?
Ara ma tmux tikxifni kull ma ngħidlek. Le, le, sembet ngħidilha għada. Le, tgħidili x'qed ngħidlek. Għalfej.
Eh, għax inkella tkun tafu. U niġi fit-trabil. Ah. Mela, araw, dan inwaħluh. U dim Biex nagħmlu lajn tal-minjin. Ah, Naqbdu nagħmlu ċirku iżar. Ta' xi tħajlu? Mm.
Għal xejn ma reċeħ lil najsu dan? Le, u. Le, ta.
U għahna naqroħra kollha.
Waħda tejpint.
Ħan nitfaw naqroħra kollha, ha? Forsi ma tax kif. Le, u xejn. Issa naqbdu nagħmlu ċirku ton żgħir bil-kartonċina s-sewda biex nagħmlu Ejja ħa nara kemm taf. Il-nuċċari.
Le, il-ħabba tal-għajn l-ewwel. Il-ħabba tal-għajn.
Ekku.
Ah. Isma' rajt tal-feri inti. Le, somma biex ma tarajx.
X'għarak ftit tkellem, eh, għax hekk tisimak. Tajdilix ta?
Le, mhux se ngħidilha. Mbagħad ngħidilha jien.
Le, tajdilix.
Eh, le.
X'għara fejna?
Nalikom ja ħasra. Jaw mhux qed teħlilkom. Le, għara ġabitilna naqra kollha sew wara. Kieku qatt tillesti xi ħaġa ta' tissir bil-kwiet ja ħasra. Imma qed nieħu gost ta' bik Berry li qed tieħu l-interess fil-craft.
X'għandek tgħidilha issa? X'għandek tgħidilha?
Ngħidilha? Għax Ron, Roni. Eħe, Roni x'għamel? Kellu bżonn xi ħaġa tonda. Eħe.
U għalli għalli.
X'inhi? Għalli għax kellu kelli bżonn xi ħaġa tonda. Iva. U għalli biex ngħid lilek tiġi. Eh.
Tonda f'liema sens imma? Biex jimmarka l-għajnejn. Eh, biex jimmarka l-għajnejn. Għax inti kollok, kollok eh, ħafna tappijiet għalek, għalli. Iva, mela, xina, faddalom it-tappijiet.
Eh, eżatt. Mela.
Issa eh, tal-axħar, tal-axħar. Mela naqbdu, namlu fil-dik is-sewda, mela fil-kartonċina s-sewda, namlu linja. Aha. Linja, ek,
Linja oħra daqs ċentimetru bot. Jiena smajtkom tajt. Linja oħra daqs ċentimetru bot. Mela, irdu namlu żewġ linji ġviri daqs ċentimetru bot u fin-nofs namlu il-ċirku b'dan b'dat tapp it-tont. Aha. Sewwa, ħalli nagħmlu, x'ħa nagħmlu? Tiċ nipprova nagħlaq il Prova, prova waħħal inti x'inti forsi aktar delikata minn. Kollha ħa nipprova jien issa. Fidejk.
Mm. Il-bakketta mela. biex taxxa illum insejta warajja. Mm. Beri, ara naqra. Namluha xi ħaġa hekk, tara kif tiġi. Namlu linja, daqs ċentimetru bot, naħa oħra, mimduda, imbagħad namlu ċirku fin-nofs. U namlu ċirku iżgħar. Qed taraħ u naqtawh ukoll. X'ħadd iġi di? Innuċċari.
Prosit, kemmu bravu Beri, eh? Kont taf inti. Taf kemm nifrassa jekk tħalli li nara monitor? Iva.
Aha. Għatti tulek? Ah, ah. Anzi. Bideja, ma nistax nara. Eh, bideja, bideja.

Ferri,
jekk jibqa' jekk xi ftit kollu tista' tagħmel naqra ġel ma' rafek. Iva, ah.
minnu. Le, le, le, le. Ferri Pafil, ma naħsibx li jekk irid jiġi, imma ġi naqra naqra naqra sturat lejn ieħor. Berri!
Ħoġbokx! Le, xejn!
Bositkom!
Ġejtu tgħidu li għandkom bżonni lkollha? Ma naħsibx naqqa' l-Crafts, darb'oħra ma nġibukx magħna. Ejja ngħaddu għall-parti li jmiss. Il-minjin li għamilt jien isbaħ!
U issa tfal ħanaddu għal-rokna tal-kurżitajiet. Intom għad kelkom xi kurżità l u ħeli. Dajjem. Għajdu li ftit, għajdu li. Per eżempju, nixtieq nkun naf xi kun hemm ġewwa fit-television. Eħe. Issa niftħu wieħed, trid? Issa nippruvaw u xi darba tieħ xi dejja troni kont qed niċċajta jaħasra.
Il-kurżitajiet imma xi kultant jikluna minn ġewwa u ġveru, jiena Inħobb nagħmel dik id-daqsxejn ta' riċerka u llum ħa jieklu lilek.
Illum ħa nitkellmu. Eh, eh, obdi daqsxejn l-erisa xina noqgħod nitħaqlek imma mbagħad wara ġifieri rabja ta' lilek ikunu kienu xi ħaġa ħalwa. Eh, tipprova jinġib issa. Mhux mm, vera, tipprova jinġib, jiġbor ġiebu, l-eri.
Jiena għandi kelli. X'intom tajdu hemm?
X'intom tajdu?

Ferri ċafil għal xiex? Ekk, għax qed narak daqra bċa falsa. Nista' nagħmel ir-rokna tal-kurżitajiet jiena. Eh, aħjar tibda ta'.
Tafu fuq ix ħanitkellmu Larry u Harry. Illum ħanitkellmu fuq il-mammiferi tal-baħar. Mammiferi tal-baħar x'inhu? Ħanitkellmu fuq id-denfili Harry u Larry. Tafu li fid-dinja jeżistu 36 speċi differenti ta' denfili. Eh. Taf x'inhu denfili l-ewwel ħaġa? Eh, Ktib?

Għidli, almenu qala sew Harry, bravo Harry, għidli. Ħa ngħidlek. Għidli.
Denfil huwa speċi ta' ħuta kbira. Eħe.
Em, Li ta' f'komunità.
F'komunità? Iġifieri fi grupp. Fi Ma tgħidx grupp, weħedha. Vera, vera, vera. U taf xi kemm ilsinna jkollha id-denfil? U s-samarajra qatt tittawwal ġo ħalqu d-denfil. Eh, inti, inti kemm għandek snin, eżempju, Larry, kemm għandek inti?
Għoddhom, ej, għoddhomlu, għoddhomlu.
Waħda.
Għax għandu snin da. Fejn qed tara għandu snin, int bis-serjetà jew? U mhux bilfors ma jkollux snin, jaħasra daqs kemm jiekol ċikkulata, għalxejn ngħidlu jiena li dik mhux tajba għal snienu. Taf kemm tagħmlilkom ħażin lilkom it-tfal iċ-ċikkulata barra li tkun qed tiklilkom sninkom minn ġewwa tistgħu tispiċċaw bħal Larry bla snien hemm mara Allura tiegħek kif ma waqgħulek? Għax jiena brava, jiena kemm nista' noqgħod lura ma nħux ċikkulata.
Laqqa xej, jiena nista' nikgarantixxi dan. Mhux vera. Lejli ma tħux kelu ta' xejn.
Fil-verità, tfal bħalkom, tieħu l-ħelu lilhom. Umbat, fil-axija, titfa' kontat li mħadda, u l-għada jisparixxu. Skonti, skonti bil-maġija, ma marriċ. Bil-maġija, u bil-bakketta maġika, mux għax inkun kiltom jien, imma kif bil-fors tridu twaħlu fija li Nikola jien iċ-ċikkulata. Eh, tider.
U kiku stess jina ħafna ikbar minnkom l u Herri. U zgub għandix dubju. Li nieħu xi biċċa kultant intkom għadkom tfal tridu tibżaw għal sninkom kemm jista' jkun u tieklu affarijiet bnini bħal pereżempju tixorbu il-ħalib ħalli jagħtikom il-kalċju li nħobbu l-ħalib. Jiena nħobbu l-ħalib. Vera tu ħafna?
Li tal-inħobb li tal-inħobb ħalib tal-banana.
Tafu Larry u Harry li bniedem bħalna għandu 32 sinna mentri id-denfil għandu madwar mit sinna? Mit sinna xjana bihom da. Xek taqalu waħda kollu oħra.
Għandhom il-mut waħda.
Mux tal-li ek, tal-li huma, tal-li huma jisimaw ħafna aktar mill-bnedmin u għandhom vista u smieħ ħafna aktar tajba minna. Jiġifieri jekk xi darba nkunu qed nomu jkun hemm dem fil, mill-ewwel jinduna bina għax jisma' ħafna, jara ħafna u jisma' ħafna aktar minna żgur, Harry. Ma mhux bħali għax dolodu tkaħħalt mal-koxxa tal-bib tal-kamra tal-banju. Xi ġralek mela, Leri? Għax għomt impeċpeċu fid-dlam u ma bdejċ nara. Għax ma xedċ id-dawl. Għax ma bdejċ nara switch. Fil-verità id-denfil għandu ftit mill-erità għaliex id-denfil qatt ma jorqod kompletament. Ġifieri inta tajt li id-denfil.
Le mhux qed ngħidlek għal xiex, imma id-denfil qatt ma jorqod kompletament parti minn moħħu tibqa' mqajma u Leri għandu ħabta jagħmilha din għax minn għalik li jkun raqat u ma jkun raqat xejn. Mela, għal-kontra tijak ħanajdlek da. Eħe, mela eh. jien norqod ħafna minn jisima. Għax qatt ma jkun imqajjem.
Iva, eh. gustus, ek tkellima lil Ferri Paffil inti. Ejja, Ferri, Ferri Paffil dak biex jitċajta ta. Mux sew titkellem hekk, eh? Ħalli għajn, xe kellha nibqgħu pupazzi għaj. U żgur u naħseb dirrata li sejrin b'dan ir-ritmu hekk ħa tibqgħu pupazzi għal dejjem. Naħseb il-bakketta mhux ħanitfala aktar maġija biex taħdmilkom. Ħa tibda titfa' l-grass. Issa naraw hu skont x'ikun jaqbilli li żjed. Ferri pafil.
Il-gass jaqbillek żgur bil-gass.
Mhux aħjar ngħaddu issa biex nagħlqu x'taħseb għax sar il-ħin u daw issa irdu jmorru jkomplu x-xogħol tal-iskola. Ekku, ejjew hmm? nagħlqu l-programm flimkien. Qed kemm għandhom hekk jien. Ux. Ferri pafil, tista' tiġi tgħidni please? Ngħinek, għandek bżonn l-għajnuna Harry għall-homework? Aha. X'għandek illum suġġetti għidli? Għandi Maths, mhm. Science mhm. u Malti. U mela Maths, Science u Malti ngħinek żgura xi tlieta mhux ħażin fihom. U Ronnie jkun jista' jgħinek eh, eh, fuq suġġetti l-oħra. Larry, lilek ħanejnek ukoll iva. Jien għandu l-PE.
PE?
Pi aħjar ngħinu jien naħseb. Hux vera hekk qisu milli ngħinu jien, għax jiena jkolli biżejjed x'nagħmel.
Irrid nagħmel cartwheel qaltli. Cartwheel? Cartwheel naqa' diffiċli, ma nipprovaw. Ifimni, f'dak il-każ aħjar tagħmilha maroni vera, għax jiena. Ma tafx tagħmilha cartwheel? Qatt ma ppruvajta, salmuni fil-każ. Ok, issa mbagħad nagħmlu għatli tal-daqqa. Il-handstand ġieli provajt?

Ilek ġurnata taqbad miegħi. I believe in miracles, take along your succeeding. Le, laqqas? Laqqas, m'intix ħa tinġabar illum. Naħseb vera bħaddel fili. Tista' tgħid li xtgħidli, imma llum m'intix ħa tinġabar l-erri ħajkoll intik kastik. U bil-bakketta maġika tiegħi illum ser nagħtik kastik li inti. Ej, ma ħejqax li li ta'. Le le, Harry, inti tifel bravu, jkiku l-erri ħasra jkun bħalek m'għandi xejn minnu. Imma Larry, daqxejn imqarqax mhux ħażin, allura llum il-kastik tal-lum ħajkun Larry. Mm, li minn flok pupazz jiena ħanibdlek f'tiġieġa. Nitħassru issa.
Għandu bajda.

Ma f'pupazz, jew kella jibqax tiġiġa. U miskina xi tħassu. Jew kella, isma, jista' jibatu wkoll. Jista' jibatu itra wkoll. Ekku, fuq l-indirizz li qegħdin jaraw miktub hemmhekk tfal dejjem blajnuna tal-ġenituri tagħkom. L-ewwel nistaqsu l-ġenituri jew il-min jieħu ħsiebkom, u mbagħad tibatu l-ittra jew l-email f'dak li qegħdin taraw fuq l-iskrin. Ejja, ħana u l-programm ħalli ndaħlu fil-gallinar, għaw fil-kamra tas-sodda. Gallinar! Il-kamra tas-sodda rid ngħid ejja ħalal.
Narawkom il-programm li jmiss.